Nakutangirira ka nakushemerererwa, wasiiba ota okwe? Mukama waitu Yesu asiimwe. Program namagara nokuba gye kandi omutebekanisa wawe. Robot ekyo nikyo akwenda kutwegyesa eri izooba. Nyenda nkutware omu ishogo tushabe okwo ahu ori naitwe kunuya tushabe Ruhanga atuhwere turabe gye omu program egi eiziina rye risiimwe. Mukama waitu omurungi webare Taata ahabwembabazi zaawe kandi webare nahabwe eri izooba. Mukama webare ahabwa program egi nitushaba ngu otegyeke. Reka ebi turagamba omu mwanya ogu bihimbise eiziina ryawe, bigire ou byahwera bigire omugasho mukama bitafa busha. Reka hagire owabihurira kandi agire eki yaganyurwamu. Reero twaza kuhereza kuheza byona eiziina ryawe ririkwera rihimbisibwe, iwe Yesu Kristo mukama waitu. Amiina. Amiina. Yes omushaho nanyenzire ngu ah, otu- otu- otuhwere
Twara India, bumwe obujuma obwo nibubaasa kuyambaho kugira ngu omwana waawe atakaagira ebiine egyo nkahi aha mutima. So nikyo turikugira ngu iwe waamara kumanya oti ngu oine enda, oba oine sande emwe, oba oine sande ibiri za aha igwariro ohikirire omushaho bakuheereze obujuma obwo kugira ngu ozaare omwana waawe aine amagara marungi gakukora ki? Gakwesiimisa. Ekindi obujuma obwo eki burikubaasa kutamba, N'okugira ngu nibwongyera aha kukora eshagama omu mubiri. Hati noomanya omukazi yaamara kugira enda, naaba naayetenga eshagama nyingi. So ku okumira obujuuma obwo nibwongyeraho kugira ngu okore ki? Ogire eshagama. Ekindi obujuuma obwo nibubaasa kumara, haaho okundi kwezi tikuteera.

Hati eki ekibuzo kyawe nakikyenga ekintu kiri ngu oshemerire kuteza five doses in the right time okunagambira okwezi kumwe bwanyima yokwezi okundi bwanyima yemyezi munana omwaka omwaka obwo nibwo bukato butano kwonka if it happens ngu toine kaadi tikiri proven kugira ngu unlike itwe abashaho itwe nitugira ngu not documented not done if something is not documented i assume it was not what it was not done mbwenu waaba otahandikire ekintu But your so if assumption does not remove the fact that nka buteezi kandi buri omu mubiri nibutambura so my question is nihabaho overdose ninga tekubaho kugira ngu nyowe naaba ndi omurwaire Yerwaneho by all means. No, because nawe tokwegwanaho otiine ekintu kiri documented. So nabwe tihakuza kubaho toxicity because if you don't have, waaba otiine ekintu kihandiikire. Eky'okureeba omukazi buri kugira enda niba nibamuteera bubi bubiri bubiri. Kwonka if, nikyo turikugira ngu abantu baingi medical forms tibakuzitwara nk'ebintu biri important. Ka tugire ngu waagwara omushaija owaaza aha igwariro baakuragurira, ha, ebyo oryakora ki? Kikyaahwa nookinaga. Kwonka itwe nk'abashaho nainga shi iwe nk'omuntu nooyetenga ekipapura ekyo. I understand.
Kwonka obutaija n'ekyo, hati naija nkakugira nti naaza aha clinic omwana wangye baamuteera ekikatu kya panado, okay? iv panado or may be baamuteekayo recto diclofenac or whatever eki baatayo, naija ntaine kipapura naakikugambira, isn't that supposed to be enough? Because. Hati omwana wangye wamwongyera ekindi ninga omukazi wamwongyera ekindi ekaba overdose does it take away the fact that ngu omubazi omuntu yayagumizire. Hatiya nka hatiya katugire ngu omwana wamutwara aha clinic eh. yaba aine omuriro yes. ku barabe bamuha omubazi ogwo nyowe naza kumubona by the time nakubona omwana ogwo nimba ntaku expectinga kushanga aine ki aine omuriro mm. so nashanga ataine omuriro nimba ntakwetenga kukora ki kumuhereza Omubazi ogwo. Kwonka ekindi kiri ngu, nyowe waaba ota ekintu kyawe kyaaba kitahandiikire, tinkukiikiriza ngu ngire ngu ngu omugwire yaangambira ngu we yaakonfaminga ngu baamuteera ekikata ekyo. Nainga kuba nyowe omushaho nkozire n'omushaho mugyenzi wangye, atahandiika ekintu eki yaakora, akakihandiika kiri evidence, tinkire kureba waahandiika ekintu noosayininga. Tinkubaasa kukiikiriza ngu okikozire ki, ngu waakikora. So nimba niinyenda ekintu kiri documented kugira ngu Watunga kugira ngu akugambire ngu wakatunga. No, my question wasn't about kugira ngu iwe otakabura kukimuteera. My question was, yes, was on the toxicity. Me as a patient to look out for myself. Kuteeza tikuza kukora ki? Kukuteera. So, Hepatitis B omugasho gwayo aha mukazi wenda ninga shi omwana we n'okugira ngu ata. Hepatitis B omugasho gwayo aha mukazi wenda ninga shi omwana we n'okugira ngu atakabona, akabona, engwara z'ekitigu. Hepatitis B neyepriventinga kurwara endwara z'ekitigu. Hepatitis B neyepriventinga kurwara ezo ori kushanga omuntu yaaba wa kinekye. Eya Jaundice. Shanga omuntu yaaba wa kinekye. Eya Jaundice. Endwara z'ekine. Nibakyeta ekine. Endwara z'ekine. Nibakyeta ekine. Ekine. So. Nitukuteera omubazi ogwe iwe nk'omukazi weena. So nitukuteera omubazi ogwe iwe nk'omukazi weena nitukuteera doozi ishatu kwonka by the time obumwe waija waakira omu meezi nka nitukuteera doozi ishatu kwonka by the time obumwe waija waakira omu meezi nka ashatu ana waaza kuzaara nooza kushanga twakuteera doozi ibiri. Nitukuteera doozi emwe then bwanyima yokwezi kumwe tukukoraki wagwara omushaija kandi nomara so abakazi abaine akaku ka sirimu titukubahereza ki fansida yaba namera septrin ye so fansida noba nogimera buri kwija buri kuhwaho okwezi bwanyima yamezi ashatu buri kuhwaho okwezi ezo nesande ina turabe nitu expecting kugira ngu oyine kumera fansida kandi it is by observation by a medical waaka omushaho aine kuba nakureeba obuze abuditsire omushaho aine kubanza yakureeba ku wakoraki ku wagumire aho weshengyerezo ebirikushwa ki naasi naasi obumwe abandi nibagira ngu naasi yaaba mubi kwonka naitwe nigo mateeka fansida oshemereire kuba nogimira omushaho arikukoraki arikukureeba ahabw'okugira ngu nintanaka ninkoraki It is ok noza kuguha kokuta naka bumwe obundi tukora ki tukimanya tu managinga kwonka hariho abakazi abakukira ku avoidinga. Maraho omwaka ogu gw'enkubiri makumi abiri n'ena manira akaraho omwaka omururembo rw'ambarira waba notaaha omu gate ya bus park.
Kwega eby'emikono omu bya hotel management and institutional catering na na saloon. Mbwenu bashangye omu rurembo rw'ambarira aha ifo y'ebituuro bya. Konjeru aha muhanda ogwatoora Kyamugorani, naro teera aha simu noti mushanju mushanju ina, abiri na ibiri, nkaaga na munaana, ana na mukaaga. Nari noti mushanju noti ibiri, kinaana na mukaaga, makumi ashatu, ana na ishatu. Ninkwanjurira abakugu omu by'okubaziira aba Dennis DO Expert Tailors, abakugu omu kubaziira syuti eza.

Ka tutegyereze eki orikwenda kutukorera eri izooba. Waaba ori aha tiivi nainga ori aha reediyo, nooteera esimu, ziiro mushanju mukaaga ishatu ikumi nkaaga na mwenda kyenda nainga ziiro mushanju ana naina ikumi na mukaaga kyenda na itaano ishatu na itaano. Halo. Yes, halo. Ogwe titwakwatagana nawe yes halo niiwe noobaasa yes halo ooh niiwe obaasa kugira kutwara omugisha ogwo oteera esimu twara omugisha oteera esimu halo. Wateera reebeka ngu wakyendeeza radio yaawe ninga TV ahabw'okuba waaba otakikozire titurahurizane kunuuya nituza kuba twine echo y'amaani. Yes hello? Nyabura we Santa omugabuzi atakuhingura reebeka ngu tiyaakuhingura. Hello?
Yes hello?

Koodi ki eturikukoresa twaba nituza omu kazaano k'ekiterekye noogimanya? Mwebare kugyezaho.
Mwebare kugyezaho.
Webare kugyezaho Ivas ahabw'okuba koodi yaitu ei oshemereire kugamba waateera esimu tiwaagimanya. Kwonka nitubaasa kwakira maybe abantu nka babiri nainga bashatu. Yes, hallo? Halo. Hariyo ou mpurira aha simu kwonka atarikugamba. Waateera esimu nyabura wegamba naitwe kwonka okireebuza yes. Yes, halo. Hello. Yes, please.
Hello.
Yes.
Hello.
Halo.
Mm. Nyowe mpuriire gye munonga.
Hello, River Rejoice TV.
Yes please.
Webale kusiima.
Gamba na Santa.
Wasiiba ota nyabo?
Wasiiba ota?
Eh, amazina nibakweta oha?

Ah, ori ready kuhangura? mazima nyenda kutambura Aha.
So puroguramu ziitu zoona noozimanya eziri aha Revival TV. Eh, Puroguramu ya Humura neebaho shaaha zingahi kandi neekorwa? puroguramu ya humura neetandika shaaha mukaaga Mhm. neekorwa puro- porini saa sihingwire Mm, Neekoma shaaha zingahi? Neeba neegomba sha munonga. Yebare munonga. Wagire amaziina nibakweta oha? Amaziina nibanyeta Ruhindukira Sharobia. Enamba yawe y'esimu neha? Ziro mushanju munani ibiri. Ziro mushanju munani ibiri yes. Nkaga na munana. Aha.
Ana n'ishatu.
Ana n'ishatu. Kyenda. Kyenda yebare munonga. Niwe yebare.
so webare wahangura teramu akaari k'amaani munonga tureebe so nooza kwija waagira ngu eiziina ryawe erya kabiri niriya go n'amaziina agagambe oturi go- goona Banyita Ankunda Charlotte. ankunda sharon Charlotte.
kuruga Kuruga Rwentozo. Rwentozo. Charlotte. Charlotte. So wayehangurura ekitereki? Ego.
Oza kwija ebiraabi nabiri hanu ya aha Revival TV ino hamanya? Ebiraabi nabiri. Okay, ya.
Kare.
Mukama akuhe omugisha yebare oraregye.
Wow Charlotte congratulations Charlotte ah, obaasa kweterera just one more person tokamanya niyo nobaasa kuhangura ekiterekye kya Christmas Ne- Charlotte yayehangurira ekiterekye kandi nobaasa niwe kumwejoyiningaho oteere ahabw'okuba omugabizi ari aha omugabizi ataija amazima akagarukayo atakureebire hallo hallo
Makaika TV. yes sebo nakwakiira

Iwe ekikuru n'okumanya kandi okukureetera puroguraamu zaitu n'abaheereza baazo. Manya Revival TV Sante Omugabuzi naaza kuba naataayaho omu puroguraamu zaitu ezi laivu reero agabe emirabo nyamwingi. Iwe ekikuru waareeba Revival TV Sante Omugabuzi yaaragara omu Studios, ba niiwe ow'okubanza kuteera akasimu laivu aha tiivi. Obuheereza bwaitu aha beeyi nungi munonga Ababanira obwa Obuheereza bwaitu aha beeyi nungi munonga Ababanira obwa hati baine color'd cameras ezirikukora ekiro n'eihangwe kandi ezirikureeba oburaingwa bwa mitwe hati baine color'd cameras

Baine na za kameras ezindi ezindi ezirikuza aha bikondo bya soora n'eby'amashanyarazi kandi eky'omutaano kamera ezikuza ezirikuza aha bikondo bya soora n'eby'amashanyarazi kandi eky'omutaano kamera ezikuza aha bikondo aha bikondo niziba zigaitsirweho Wi-Fi nari internet bagigaita aha simu yaawe y'omu ngaro niziba zigaitsirweho Wi-Fi nari internet bagigaita aha simu yaawe y'omu ngaro kandi obwo orikukozesa memory card

Kinaana n'emwe, kinaana na munaana, kinaana na munaana. Jujunisa aba Banira, orinde ebyawe n'abaawe.